Самаан сайын салаллыбытынан өйгө түһэр, тиийэр, тиксэр кэмэ кэлбитинэн үөһээ барахсаттарынан, алгыстарынан Орто дойдуга бу сылаас эргийбитинэн уһун кыыннаах сахалар барахсаттар үөрэр-көтөр күммүтүнэн Сааскы Ньукуолуннан күөгө нусхал! Күөгө нусхал! Күөгө нусхал! Күөгө нусхал! Үрдүк халлааҥҥа олохтоох үөһэ үрдүк айныларбыт барахсаттар бүүс-бүтүннүү үүс аас бэйэлээх үрүҥ таҥастаах үчүгэй эрэ үөдүтэ олорор үкээр куньаас тыыннаах үрүҥ аньыы тойон барахсан Бу орто дойдуга эн маанылаах кыыһын эдин иэхсит орто дойдуга түһэр күнүнэн күөгэл нусхал буолуохтун! Күөгэл нусхал! Күөгэл нусхал! Күөгэл нусхал! Дьонум-сэргэм барахсаттар, уһун көһүмэ этэҥҥэ таараммыт, күөххэ үктэммит сааскы Ньукуолун салаллан кэлбитинэн ытык сиргэ тахсаммыт, уруйдуур, айхаллыыр, үөрэр-көтөр күммүт үүммүтүнэн эһиэхэ күндү-мааны дьоммор мөрүөн буохтун Дьэ, эдьэн иэйэхсит барахсан бу орто дойдуга түстэҕинэ күлүм гынан мичик гынан үтүө хараҕынан көрдөҕүнэ Биһиги орто дойдуга олохпут барыта санаа хоту салалтаттаах. Онон дьэ бу эдьэн иэйэхсит түһэригэр күндү дьонум сэргэм барахсаттар хайаан да ыраастанан тоһуйуохтааххыт. Ол курдук дьиэ таһыттан саҕалаан, дьиэ иһиттэн, кини муннуктарыттан саҕалаан киэргэҥитийэр уонна сүөһүлээх астаах дьон хотоҥҥутугар ыраастаныыны ыытан, бэрийэн баран Бүтэһигэр кытыым оту уматан ыраастаан, киһи кыһыҥҥы сири, дьайы, хаҕы үтэйиэхтээххит. Онон оҕолуун, уруулуун бу ый суолтата ыраастаныы буоларын билиэхтээххит. Төһөнөн бiri ыраас, дьэнчис буолабыт да, оччонон эжен эйэхситбит биһиэхэ үтүөнү өрүбүөдүтүө, үчүгэйи эрэ аҕалыа, алгыһын, арчытын барытын биһиэхэ уонна биһиги оҕолорбутугар аныаҕа. Иэйэхсит хотун барахсан эрэкэ-дьэрэкэ диэн от-мас иччитэ олордо. Кинилэр үлэлэрэ хону, оттон көтөр, сүүрэр уонна онно олорто кыыллар ойуур диэн дьиэлээхтэр. Оттон балык онно үөс Кыыр харамыйдар күөл өрүс дириҥ далай дьиэлээхтэр. Онон дьэ биһи бу күннэргэ өрүү даҕаны сыһыаннаһар, маанылаан, күндүлээн сылдьар буоллахпытына ийэ айылҕабыт биһиэхэ хаһан баҕарар үтүөнү эрэ оҥоруоҕа, өрүү биһигини арчылыы, ыраастыы сылдьыаҕа. Онон дьэ бу күннэргэ бу биһиги нэһилиэкпитигэр ыраастаныы үйэ биллэриллэн, бары ыраастанан, сүрдээх үөрэн-көтөн, өрөгөйдөөн туран эдьэн-иэх иитиэх хайыһабыт. Эдьэн иэхсит барахсан Орто дойдуга сымнаҕас атаххынан үккэн баар. Оннук! Оннук! Оннук! Оннук! Сымнаҕас илиигинэн Орто дойдуга олохтоох босхо бастаах бокуйар сүһүөхтээх сахалаан хайдары хас биирдиилэрин сылаас илиигинэн таарыйан уруйу олох

муспатын диэн, дьаҥ-дьаһах дьайыҥнаспатын диэн, кыһыны быһа мустубут киэр-хах барыта солоннун диэммин көрдөһөн ааттаан эрэбин. Оннук! Оннук! Оннук! Оннук! Дьэ, инньэ диэн туран үөһээ дуганьыларым барахсаттар эһиги көҥүргүтүнэн Эһиги үтүө санааҕытынан бу быйылгы сайын биһиэхэ үтүөнэн өрүһүөдүйдүн, сылаас тыынынан ирдийдин диэн отун-маһым иччилэрэ, күөлүм иччилэрэ уонна биллэн турар ойуурум иччилэрэ бука бары биһидики буоллунар, биһидики үтүө харахтарынан көрдүннэр диэн эһигиттэн көрдөһөн тураммын аал уоту оттон

ичигэскитэн илгий, күөххэ үктэ миччэ үөрэн-көтөн өрөгөйдөөн, ытык аал уоппутугар хайыһан, көрдөһөн, ааттаһан эрэр. Аал уотун иччитэ хатан тэмиэрийэ, чүүччү кыламан, көбүрүнньүк суорҕан Күлтэллээх аан урхан тойон эһэм барахсан толору ааккыны ааттаан дьэ анаан-минээн көрдөһө, ааттаһа дьонум-сэргэм олоҕу тупсарын туһугар тиийэн кэлэн олоробун. Онон дьэ саха маанылаах аһынан айах тутан аһатан үөрдэн көтүтэн, көтүтэн эрэбин. Күндүбүтүн-мааныбытын ылын диэн көрдөһөбүн, ааттаһабын аалыам Никита барахсан. Дьонум-сэргэм барахсаттар аннылартан аргыар аргыйбакка, үрдүлэриттэн үргүөр үргүйбэккэ, үрдөөс үөдүк олороллорун туһугар үөр-көт күндүбүтүн, мааныбытын ылын диэн кыттыһан, ааттаһан эрэбин. Аавотум иччитэ барахсан Архааттан алдьатхай ааҥнаабатын диэн, соҕурууттан Содом турбатын диэн, хотуттан хахсаат тыал үрбэтин диэн Илин өттүбүт ибири билбэккэ, кэлин өттүбүт кэбири билбэккэ, бу уустук бириэмэҕэ сүрдээх үчүгэйдик бииргэ тутуһан олорорбут туһугар анаан ааттаһар, көрдөһөр күнүм үүннэ. Дьэ, кыһыны быһа Мунньуллубут кир-хах барыта сууралыннын, үөрүү-күтүр ыалласпатын, дьан-дьаһах дьайыҥнаспатын, кир-хах хоҥуннун, барыта этэҥҥэ эрэ буоллун. Дьоммут барахсаттар үөрүү өрөгөйдөөх быйыл сайын оҕолорунуун, сиэннэриниин Бары ытык айылхабытын кытта үрдээ үчүгэйдик аалсан, үрдээ үчүгэйдик сылдьарбытыгар дьэ көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буоллун. Дьэ уонна аал утум барахсан сытынан турар ытык холумтан бүгүн этэҥҥэ биһигини кытта буолбуккар махтанан туран ытык холумтаммын дьэ үөрдэн, көтүтэн, сиигирдэн эрдэҕин үрүҥ ирдэнэр Күөх от бытыгыраан тахсан быйыл барыта үөрүү-көтүү өрөгөй эрэ буоллун ыарыыбыт дьалбарыйан дьон барахсан көҥүлгэ көтөн үрдээк үчүгэйдик сырыттыннар диэммин дьэ аал уоппун аһаттым ыыттым, арчылаатым, аал уотум барахсан көрдөһүүбүн ылыммыккар, үөрбүккэр, көппүккэр махтанан туран аҕам ынах арыытынан айах тутан өссө үөрдэн көтүтэн эрдэҕим. Уруй айхал буоллун, күөгэл ысхал буоллун. Уруй айхал

Аал уоппутун кыттан көрдөһөн, бу барыта этэҥҥэ буолуутун алгыһын ылан бараммыт дьэ, ыраас, чэбэр дьоннор ытык хатыҥҥа сүгүрүйэн, бэйэбит үтүө санаабытын холбообут, саламабытын ыйаары буһуннубут. Онон дьэ, бука бары ыраастаныаҕын, арчыланыаҕын. Дьэ, тойук тылыгар туойуллубут тоҕустан төрдөөх Чурапчыбыт барахсан аҥаат-муҥаат алаастарыгар, киэҥ сыһыыларыгар үүммүт Сыттаах отторбутунан ыраастанан, арчыланан, чэбэр дьоннор бүгүн дьэ анаан ааттаан ытык хатыҥҥа салама баайаары оҥостон кэллибит. Онон дьэ бу саламабыт биһи үтүө санаабытын бар дьоттугар тиэрдэн, туохаҕан Туох тиэх барыта хоҥнон, барыта этэҥҥэ буоларын туһугар, ону баара өрүү өрөгөйү кытта үрэйэ-үрэйэ хаамсарбыт туһугар, ыччаттарбыт барахсан доруобай дьоллоох олохтонулларын туһугар бу ытык дьоммут өбүгэлэрбит сиэрдэрин-туомнарын ытыктыылларын туһугар дьэ анаан ааттаан бу көрдөһөн ааттаан эрэбит. Онон дьэ оҕолорум барахсан